Lubok lok. Ah! Ari ma pe da nen bu ma dong konyo be pe. Eh? Wunu ti ning. Hmm? Kum uyori. An dong ari ma pe aboko lok. Pien jimi ni cha do mako wiya mak mo ma dong konyo be pe. Chalo wot tyen. Ineno, ci dong abedo gin amol, an jwi awecciwu, an awaye ni, ka boko lok ki gunya pe obedo ka boko lok keken. Jwi atittiwu, kabedo moni tye i agago ka ca gilwongo ni kiloko gitiyu. An aling gin amol, pien dong atye atic, abedo gire ka tic woko mot, anongo nongo myero kong, pien dong boko lok jwi. pe bene omiya wa gin mo ah ci dong an dong coron ganga pe dong opong mere we mm? langwece dong otigak botwu bota dong pe oo mene aye dong plan wu ma wutye kede kuma anyway dong lubok lok an amito atira atir gina dong an omako wiya loyo weng an amito tino an titiwu leb munu ma dong dit loyo weng ki wi lobo. Kong ka na apenyo wunu nge mo leb munu ni, leb munu ma dong dit dit mo i wi lobo ni oko wengi wunu ngeyo? Ka lam ma guti kwenu myero aco wek acoya. Eh? Ah, ka lam adok pe en. Ento, leb munu ni cani kong eken leta ne keken ti leta ko. pyera ki wiye eh me le mon ma dong dit loyo ko weng ki wi lobo ni ba pe be me tuku tuku eh ka ikwana kwana leta ne tye apar ki wiye gin na dong dano wi lobo ni lworo weng lworo ko kwiji kwiji kwiji kwiji ni en lok enone ni Lok acel pe keken ma ento nen kit aketo ki dano keto dano okwici kwici kwici kwici kwici kwici mm? ineno lubok lok dong leb muni eni kong keken ka giwaco awaca agikine keken mor ca lukot ineno leb muni eni ilwongo ni Res. Pon. Si. Bili ti. Iwinyo kera mo kere we. Leb mon ni ene do leb mon ma dong dit loyo weng ki pi lobo ni. Dok be leb mon ma dong onyo koyo i kom dano kodi weng e eno. Ka ita ma buli, in dong, in dong, in kong de idonyo iye. Eh? Leb munne eni wek an atin anged iye iri. Labok lok dok in inen ngato mo ma tye ki dako ogwoko dakone ma gibedo maber pe bene odonyo i lokke mo mapat gunywalo lutino oculo lutino wa i gang kwan. Lutino otyeko kwangi, lutino onongo jamigi gitye gin dano-ni eno-ni kwany otoko ka imoti. Pien man dano-ni eno-ni dano ma dong otiyo tic me responsibility maber. Ineno lubok lok? En aye weko an awaco kumeno-ni. Pien ka in itamo ni leb muno ni e leb muno me just me tuko tuko me me hai hai wuni eh ci in dong koi wek dong nino mo ngaro mo waci ni inge en gena godicio bino wa a a an dong idwe mukato ci pada aneno neno ba del en ngwec

Leb mo ni eno ni ka wa ibino abina ni eni dong dano dong kome dong oye ic cako ki oye ic ba tak dong iye ic tap dong iye gin yo leb mo dong odonyo i komi mm? ma dong racce loyo ka dong ineno dong tye dong kilingo tere i kalam akwar nyo obuto abuta i italic aa wuma ipeke dong ineno gini eno ni gino mo ma dong dit dit mo ma dong konyo bene aya meno me acel me aryo en aye jwi giwaco atir ni dano ma tye ki responsibility dwong ata pe bene yenye ba bikoz dano-ni eni oli weng ka ingiyo mot nongo tye ki responsibility i timo gino mo. I gang tic in itye ki responsibility. I gang ka ma in itye ma ibedo iye in itye ki responsibility. Macalo in wego responsibility ni ngo? Macalo in mego responsibility ni ngo? Ma in latin in responsibility ni ngo? Ineno? So wa icako ki i dog ot in kong in cako neno nga responsibility ni ngo? Ka dong wubino i gang kwan inongo lapwony moni Tye ki responsibility ne kun I wa en man lapwony SST ni nongo wa en aye tye senior woman teacher. Meno dogo kodi ma gimiyi omyero in itim enona ni. Ineno lubok lok gini ca dit dit mo leb moni en o leb moni dano lworo loyo weng. Ineno? Dok mere kacalo an pwod atye two lok ayacu eni. dok wanyako ki gang ka dong kipenyo ni who is responsible alalala so in ibineno ngo atime en an tye awec wutini lubok lok ni amon ni dano ma tye ki responsibility tye ni jut dano weng ba an ki in weng wa tye ki responsibility ba ento ento

Lem munu. Celle ken. Res. Pon. Si. Bi. Li. Ti. Lukot en aye munu i kore kenyo. Lem munu enone ni gwa. Dong dano ma in inen okwanyo matafali acel ki i ngom. Okwanyo daba gigoyo iye. tero onyo bimo, keto wang otto, guru wi otto, celo plastering woko, rangi kom ot, keto maraya woko, goyo cel i gange, pito nyig cam manok nok, yabo doggole dong clakclak. Dan ni enoni kwanyo toko ki wi wor, pien ni enone ni tic matek tek mo ma ka in dong idonyo mere iye ni tap nge ni vino dong bididak ceng ki imeno ni vino ki biya mangic dong kwanyo ko ki imeno ka ibe imato ibe imato ki twon cwer cwiny mo ma dong be konyo be pe pien iloko sura ne o eh Dano kumeni dong ice nino iloko cura ba ka ocito kit ka wilo gino mo keken tamo cementi tamo kor gin ango tamo matafali tamo gin ango oweko lutino moni enong gucako ni ka ce cene ma itye kede pe romo wilo cementi pe romo wilo kweyo cam cene enio man eni tam mo mararac mo ma gitino tye acakone Pe winy lok ki en nene. Lok ma pire tek loyo en lok me responsibility. Pire tek ni ka in okori ni tye, mako okori ni tim moko maber. Bene ka in itye ka timo ma megi, pe ipore ki lawori. Ngat man omak guvune, mak gin moni ma guvune twero, lok me bedo ka pyem ki dano, lok me bedo ka ngwete i rom ma pe megi, wek obedi.

otime gang kunu. Waco atir ni daki in mwakani kato pyer aryo wabito pud itye i ot ameni ki woru pyer aryo wiye abiro luwotgi bene kwani i kin gweni ki atudu gi ki cupuria ma tye i gang kenyo ko man eni weng lok pa rez, pon, cii, bili, tii, ki boko lok ki gonye.